tópiko aki pasobra ta e ta nos a bisa The Lady in Town ku sa dje tópiko aki hopi. Anto e tópiko djawe ta konsentimentu, consent, un kos ku hopi bia mi no sa ku nos tur ta para ketu na dje òf ku no sa mes ki importansia e ta hunga den nos bida, den nos relashonnan ku nos tin, anto kuantu bia nos ta laga hende hasi kos sin a pidi nos. permit pa hasi. Anto awe si tin hobennan ta skucha nos, mayornan ta skucha nos, tume esaki komo un topiko hopi interesante pa boso por diskutí huntu tambe den famia. Maxim, Bo nochi. Bo nochi. Bo nochi tur hende. Maxim, Bon biní awe den nos programa. Awe e nochi abo ta e persona ku ta bai dirigi e topiko di konsentimentu. Maxim, konta nos. Konsentimentu, consent, kiko esaki ta? Konsentimentu ègli ta algu ku ta hopi simpel, e palabra mes ta algu hopi simpel, pero den praktika hopi bes nos no ta para ketu na dje. Konsentimentu en prinsipio ta nifiká ku pèrmit. Pues si un hende ta duna Konsentimentu pa algu e ta duna pèrmit pa esaki por sosodé. Ke men konsentimentu no ta algu ku ta ku ta importante solamente den akto seksual. Paso, eigelik konsentimentu ta nifiká bo por. Hallo? Sí, nos ta tendé bo. Pasamento Maxim tin Sí. un pro- Sí, nos a tende bo Maxim. Sí, aha, mi ta kere e konekshon a bai. Sí. Sí. Busan tei ainda? Sí, nos te ainda, nos ta, nos ta on. Nos ta Eh, on. Mi ta tende bo.

Kia, e tin su kosnan kuné. Maxim, Manera nos tabata papia pro a un ratu pasá, bo tabata splika over di konsentimentu, ku no ta solamente e ta forma parti di por ta ora nos ke tin algu ku un persona, pero e ta mas amplio ke esei. Bo por sigui duna nos mas?

na mi brasa bo, na mi hasi algu, anto nos no ta hasi esei, nos no ta pidi permit pa esei, pues nos no ta duna konsentimentu pa esei. Anto, ya, ese ta un kos chikitu eigenlijk ku bo ta bisa nos no ta para ketu na dje, pero ta algu hopi simpel pa laga un hende sinti komodo, anto pa duna un hende e espasio pa bisa si of no. Esei eigenlijk e ta. Anto e por ta den kiko ku ta. Bo ta kisas bo ta por ta loke bo a bisa awor e ta un ehèmpel ku mi ta pa simpel ke ta ora mi para ke tu pensa kisas e tin di aber ku hopi bia nos ta kue tur kos pone den e forma pasobra Mi ta su tanchi, mi ta su tio, a, ta, ta mi subrino e ta, ta mi nietu e ta, ki tipo di kos ei. Nos ta fam, familiarisá tur kos, pone tur kos den un kontesto sosial. Nos no ta wak ku e mucha ei tambe por sintié inkómodo si e no ke e brasa ei òf e sunchi ei. Korekto. Anto e ta ku tur tipo di kos. Mane mane ta bisa hopi bia nos ta asina um um komo ta bisa nos ta kere paso ta nos amigu, nos amiga di hopi aña kaba, nos pareha, nos um um um famianan, nos ta pensa ku a mi tin e derechi pa hasi algu sin pidi permit. Anto no ta algu pa tur momentonan malu pasobra nos tur ta hasiel sin sintin sinta kosiente anto e ta mesun kos ku laga bisa ku un manera pa kuminda un hende tiene ta duna un braso duna un sunchi pero no ta tur hende ta haña esei komodo pero nos ta hasiel outomatikamente anto nos no ta para kito por ta un hende no ke anto e kos ku por kambiele djis simplemente si bo no ta sigur òf ta un hende nobo ku bo no konosé bo ta pidi ey Mi por cuminda mi por dunaba un brasa e ta masha simpel pero nos no ta para ketu na djent. Sí, e ta verdad. Sí, anto mes con cos cu tin bia bo ta wak un hende tin algo leuk bisti of su cabei a keda nechi bo ta mishi cu hende su cabei bo no e no ta algo cu bo ta nifica pa malo pero por ta e hende no ta gusta esey. Ma e e e e look e sim awak bo ta laga mi corda e periodo cu am Tres sunchi a drenta na moda ku tur hende ta ku tres sunchi a ta tin hende ta hele hopi hinderlijk anto mi ta kòrda ta tin un temporada tambe ku e tabata bai asina leu ku nan ta sunchi bo anto sunchi riba leu ke men si ta tin un periodo ku e tabata asina tambe ke men awor aki ku nos ta papia mi ta bisa Hm. E e e cosnan ey, anto re, awo bo ta comprende con ta tin hende cu ta bisa bo, no a un so ta suficiente, no mi se. Correcto. Anto esey ta e cos mi ta kere pa pa hopi hende, mi limitenan ta diferente for di di di su limitenan, di otro hende su limite. Anto tin mia nos ta tuma cosnan personal na malu, pero ta ho un hende su su preferencia. Sí, e ta Anto, verdad. sí. Anto, p'esei mi ta bisa, e ta na, si bo ta participa na cualkier actividad, pero den actividadnan sexual of intimo di mes, e ta un tiki mas um pisá den e sentido cu um einan ta hopi importante cu tur cos ta pasa cu consentimentu. Pasobra ora bo ta bai haci algu un tene relacion sexual of bo tin bo ta intimo cu otro bo no ke pa e otro hende ta incomodo mi ta mi ta mi ta supone cu bo bo ke ta bo mes ke ta comodo pero bo ke pa e persona tambe ta comodo pasobra e rei e ta haci e situacion anto e e e experiencia hopi mas agradabel. Ma sin bo ta kere o sea awo cu bo ta duna e e e ehèmpelnan i mas informashon di e kos, bo ta kere ku nos ta un komunidat ku gusta baila, ku gusta sali bai baila. Bo ta kere ku sentimentu ta kuminsá for dje forma ku bo ta balia ku un hende? Pasobra tin hende ku tin hende ta bisa bo òf tin hende ta tin tin tin hende muhé ku ta houn pone nan man bisa bo no pega muchu. Pero Awor ku bo ta papia e kemen di konsentimentu por ta kuminsá fo'i na forma di baila, pasobra no ta tur hende ta gusta pa bo mea riba nan, frega riba nan, kesei nan. Pero hopi biaha e ta wòrdu mirá di un forma negativ tòg bou di e e e hende hòmber, si e hende muhé no lag'é. Ami ta kòrda ora mi tabata lanta komo mucha, anto ku mi mayonan tabata siña nos baila, Mi mayor tabata siña nos, Bo no ta tene un muchuel na su sintura. Ok, sea bo ta pone bo man na su lomba, bo dos mannan ta den su lomba, pero bo mannan no ta bai na su sintura. Ami ta corda, asina nos a lanta pa siña nos baila cu un hende muhe. Bo comprende? Anto, ora bo pone bo man den su lomba, bo ta tin cu tene cuenta tambe cu si e tin un shimis, ku un lomba hopi abou, bo ta sòru pa bo man keda nèt bou di kaminda e e e zip ta ku no bo man ta bai kai den su lomba. Ami ta kòrda por ta eseinan tabata señalnan di laga. E hende bisa bo, bo por pone bo man un tiki mas ariba òf bo por tene mi na mi sintura, pero awendia ora bo wak, bo bibia e formanan di balia, bo ta bisa no tin konsentimentu ta y e ka tin yega bota pa komplemento. Pero hasta cos asina importante, si, paso ora bo cuminsa baila cu e, mi mes tambe ta acorda por ora cu mi tabata sali, mi tabata sali hopi cu mi amigunan hende homber, anto mi tabata bisa nan, ey bo sa, laga ami como hende muher siña bo, anto mi a hasta bisa nan si bo puntra un puntra un hende, un mucha muhé, mi mag mishi ku bo chan chan, Sí. bo puntrele, wak bo ta bai wak kuantu di nan lo bisa bo, ah, sí, pasador ku bo puntra nan, nan ta haña esei asina dushi ku bo laga e e eskoho seka nan, anto ta corre cu e hopi bia. Anto siempre mi, mi amigo na dice mi, oh ma Maxine, e coi ta tra bon. Mi dice na si paso. Te pasa wa, mi ta maginami bo ta lanta un hende bay balia cune. Ta, anto, anto mi ta bisa e, e, e ta incomodo tanto pa hende homber y hende muhe. Solamente e hende homber ta tin cu bay hunga macho n'e momento ey, haci como si fera, bo sa con? Pero Mi ta makina bo lanto hende pa bai baila, anto bo e prome kaminda bo manan ta bai, bam, ta na su chanchan. Kaminda, ya, un hende ta un hende ku no kustumá kese ta sintié inkómodo, anto por ta ta un hende ku ta kasá tambe ku ta bisa, Hepa, E por ta yen kos. Bo por ta yen kos. Anto e por trata bo ta daña e situashon anto bo kos djis paso bo hasi algu ku e no tabata kla p'e òf ku e no a duna bo e e e si òf e no. Sí, pero bo ta bira si bo a pidi pèrmit tin hopi hende ku nan ta haña esei hopi antrèkliks di un hende paso Esei mi ta kere ta e e e kos ku hopi hende ta bruha. Nan ta bisa, No, mi mester ta, mi mester disidí pa e hende, mi mester ta machu, mi mester. No, pero hopi hende no gusta e ko'i. Bo por ta dominant, pero ta dominante no ta nifiká ku bo ta hasi un kos ku un hende no ke. Bo por ta, bo por ta dominante dor di bisa, ainda bo ta bisa kiko bo ke hasi, pero bo ta puntra si si ta oke pa bo hasi'e. Bo sa konta hende ta hesei? Hopi dushanta e ta, e ta, e ta pone bo posishon, e ta mehorá bo posishon. Sí, porque bo ta musta respet, bo ta musta respet na e persona, na e persona su comfort zone tambe cu bo a bibia, e hende no ke laga bo drenta fácil, so mi ta magina bo bo sali cu un hende pa prome bia anto diripiente bo man a bai riba su bel bo a yu mesa. Ken a bisa bo ke tin e ta ke e koi? Anto tin bia djis paso bo no a puntra anto basié no importa e ta ke pero djis paso bo no a puntra anto bo gawon asumí anto basiele e no ta gusta bo mas djis paso bo a tuma un desishon ku un otro hende. Si mi ta kere pa ba usa e palabra korekto asumí hopi bia nos ta asumí kos anto despues e ta resulta nos malu anto hopi bia ta den kosnan chikitu manera Nos bisa a baila cu un hende mucho pega si e no ke. Correcto. Manera pone man riba pia di un hende muhe hasta den por ta ba bay buske pa sali ta prome bia cu asina ta sali y ya caba bo man ta riba su bel di pia ta frega ta men ta cosnan cu hopi bia nos a tuma ta para keto riba dje pero anto mi ta bisa E ta konta pa ene hòmber prese nuevo, so tin ora nos ta bisa, ya, ene hòmber ta wòrdu, pero tin ene hòmber tambe ku no gusta hende an nan ta bisa mèlè na su kurp. Pa hopi tin ene hòmber tambe gusta su su su private zone pa bo no bai mishi mishi mishi. Anto mi ta makiná mi tambe kon un ene hòmber tambe por ta sintié kómodo ku bo ta tira bari pa su bèl, ku bo ta kuminsá frega, ke tipo di kosnan ei. Anto anto dia despues Ora algu pasa, anto yo resi bo ke bo ke rabia, bo ke si bo ke bisa ku el a el a propasa ku bo kaminda ya fo fo te prome instante bo mester a tene kuenta kuné. Korekto. Anto e ta pasa hopi tambe mi ta kere den adulto ku mucha manera e laga laga mucha bin sinti riba bo skochi ke esei nan tin biak bo no tin mal intenshon e no ta nada um sexual of nada asina pero ken a bisa bo ku e mucha tin gana sinti riba bo pia ken a bisa bo ku e mucha keda riba bo man ken a bisa bo ku muchanan tambe tin nan mes deseonan of nan mes limitenan anto e ta semper importante tur hende tin e derechi pa nan bisa si of no nan mester tin e opcion pa bisa bo si of pa bisa bo no anto mi ta kere ei nan e punto ta sinta ku konsentimentu ta algu ku kada persona tin ku tene kuenta ku kune. Anto di seka bo mes tambe. Anto tin un preguntanan ku bo por hasi bo mes pa chèk si tin konsentimentu, manera nos a papia bo, mi ta sinti mi mes komodo ku lokual ku ta pasando? Si bo ta sinti, manera hei, mi no ta sinti mi mes komodo ku e persona ta hasi tal i tal kos ku mi, òf e ta den mi espasio, òf e ta papia hopi serka di mi, òf. Bo sa esei ta tipo di kosnan tambe ku Bo ta bisa, Ok, mi no a duna konsentimentu p'esei, pero mi por bisa nan ei risi ku, Hei, um mi no ta gusta esaki. Bo por. E lenguahe tambe ku bo ta usa tambe bo ta un kos ku bo tin ku tene kuenta ku bo ain ta duna bo pèrmit pa pa loke nos disa manera flirt. Flirt ta un sistema ku por ta e hende abo ta hini hot pero e hende si no ta hini hot. Correcto. Tiene ta cos cu bo ta bisa yama nan tur sort di cos. Puta, kico, di a tiene ta gusta, tiene no gusta. Sí. Anto e ta hasta den bo, den bo ke men seka bo mesendanan no, em, seka bo amiganan, bo amigunan, hasta einan e ta importante ke bo mene ta pensa ku konsentimento bo ta pidi Hende solamente ku bo no konosé. No. Djis paso bo tin un pareha por años kaba, djis bo konosé un hende años kaba òf tin un hende ku bo konosé hopi tempu kaba no ta nifiká ku nan no tin nan limitá ku ta otro di bo. Bo tin ku puntra pa bo sa. Anto esei ta un dje reglanan mas importante den konsentimentu. Si bo no sa òf bo no ta sigur di algu, puntra gewoon. E no ta un, si un hende bisa bo no, no ta un aanval personal na abo. bo sa? Hopi hende ta wak esei komo an mi ta afgewezen of of bo sa? E la laga mi laf. Pero no. Sí. Ami ami ta kòrda un umita ami ta kòrda mi ta konta un eksperensia esaki ta mi ta kòrda ami ta un hende ku masha difísil pa papia palabra malu. Anto mi ta kòrda un ora mi mama tabata ta na bida anto un bia mi a bai sakache na kas anto el a kuminsá papia yen palabra maus. Anto Ma bira a bisele, No papia nan ku mi, pasobra ami no ta papia nan ku bo. No pasobra e ta mi mama, pasobra ya mi tambe ta un adulto ku mi ku mi por bira bisa bo e palabra, pero mi no tabata sinti mi mes komodo kuné. Anto mi ta kòrda un bias kontesta tata, Pero mi ta bo mama. Mi di kuné, No, asina ta na bo derechi, ku bo ta mi mama di papia e palabranan ei ku mi, pasobra mi no gusta. Anto mi ta kòrda ku tempu E mes a bin realisá ku ora mi otro rumannan tabata papia nan kuné, e tabata pone nan na nan lugá. Pasobra no komo mama, pero komo hende, anto hende muhé, e no tabata gusta kos. Anto despues e mes a bin bisa mi, Bo tin rason, no ta pasobra bo ta mi yu, mi tin mag di papia serto kosnan koba di e forma ei. Anto, mire no, hopi bia e ta asina serka di bo, e ta pasa ku si bo no ta konsiente di dje bo no por hasi otronan tampoko konsiente di dje. Primer di un simpel papia palabranan no apropiá pa ami e tabata gewoon foi lugá ku mi ta papia neá chi ku bo anto kada bes bo tabata manda un palabra mal bo ta manda un palabra mal. Korekto si anto e ta den e kosnan simpel asina anto di mes den relashon ora bo bai tene relashon seksual òf bo ta íntimo ku un persona E di sigur ta importante, ni maske ku ta ku bo pareha, ni maske ta ku un persona ku ku hopi tempu kaba bo ta tene relashon seksual, ainda bo tin ku chèk se ka otro. Anto pues bo ta chèk se ka bo mes, pero bo ta chèk na otro persona tambe. Bo ta puntra bo mes òf bo ta puntra e persona mes si nan ta komodo ku lokual ku ta pasando. e ta ten mishi con hende pa tur soort di cos, anto bo por reconoce tambe si con hende cu bo ta puntra bo mes hey e persona aki ta trankil se camina e ta of tin e tin tension den su curpa, bueno ta cosnan cu tambe bo por tene cuenta cu nan cu ora bo ta ora bo ta tende un hende of bo ta brace e ta e ta e ta mane asesina aki of e tin tension of e ke hala kita for di bo esei nan ta Esena ta tur tipo di di kosnan ku ku ta hopi importante pa bo tene kuenta kuné ora bo ta no solamente tene relashon seksual pero si bo ta intimo òf físiko mishi ku hende ku bo ta bisa manera hey ta preguntanan ku bo hasi bo mes pa chèk kon e situashon ta anto si tin konsentimentu anto tin bia pasó tin bia no ta verbal so maneranan ku bo por chèk manera si en berdad tin consentimentu verbal bo ta puntra si tin consentimentu pero tin biaha ta body language bo tin cu wak anto mi ta kere ora ora bo tin sex con wende of bo ta intimo semper bo tin cu check na e momento ey si e deseonan ta mutual si corecto por ta ami gusta chupa lenga hopi, pero e persona ta bisa, No, mi no tin gana di esei ora aki. Anto, e kos por kambia tambe. Mi ta kere esei tambe ta un kos hopi, anto mi ta konsiente di dje por ta awe sin di ke, pero mañan no. Sí, e ta bèrdat. Bo gusto por kambia. Maxim, laga laga nos bisa den e kaso, sin awaw ku nos ta papiando di intimidat seksual, den e kaso ku E persona, nos bisa nos papia di dominant, e persona ta dominant. Anto e persona ta, no ta para ketu na señalnan ke e otro ta manda. Ok? Den kaso asina, kiko bo ta bisa e kos ta bira? E ta pasando grens di konsentimentu, ku bo bisa ta un kaso di Nos bisa di di violashon e ta bayendo? Sí, pasobra mi ta kere einan hopi hende ta kere ku ora nan tende e palabra violensia òf abuso seksual mi ta kere hopi hende ta kere e kos grave ku semper nan konosé ku ta hopi bo ta echt wak cu ta cu ta bo pasa e persona su grens kiba nan cu ta verkrachting pero tin hopi in between cu nos ta yama un grey area cu ainda ta cay bao di violencia of bao di abuso si bo ta haciendo un cos bo sa hopi djawendia bo ta wak hopi den noticia bo ta mira situacionnan caminda un muchamen a bay sali el a topa un hende homber cu e no conoce E hòn, nan tur dos a bebe, kemèna nos sa tur kos mas. Um, na bai um, sèks kas ku otro, tene relashon seksual, ante e siguiente dia e muchanan ta bisa, nò, um, e kos aki tabata abuso. Anto, tin sierto kasonan kaminda en bèrdat nan ta bisa ku, hey, e ta abuso, pasobra e persona òf e mucha muhé òf e mucha hòmber nan no tabata konsiente sufisiente, nan no tabata bei sufisiente pa por a duna konsentimentu. Ujú. Anto e den e tipo di kasonan asina, e por sali bira tòg un kaso ku e ta verkrachting, paso e hende tabata asina enbou di influensha di alkohòl ku e no por a kana, e no por a kiko òf e no por a komuniká bon, pues bo no por a pidi e persona konsentimentu. Anto e ta den e kosnan chikitu e ta sinti, e ta sinta ku en bèrdat bo por bisa ku ta abuso òf violensia. Foral den e kasonan ku hende ta hopi dominante, kiko kiko kon bo por evitá manera un situashon asina? Semper ora promé ku bo a hasi akto seksual, Bo mester tin cierto reglanan of un safe word of algo cu bo a spreek af cu e persona. Pa ya si algo pasa di su grens e por bisa bo no e ta duna un safe word of e ta bisa bo no mi no ke pa bo hasi tal y tal cos cu mi. Paso no ta cos cu mi ke mende tin hopi caminda cu nan ta echt usa BDSM cu nan ta bay hopi leu den e parti di di abuso laga bisa pero como role play. Anto yo redelanta bo ta spreek af ku e hende ei, tal i tal i tal kos, bo ta duna mi konsentimentu pa mi hasi esei ku bo? E ta bisa bo si. Anto bo ta duna un seifer, anto e ora ei bo sa ku e kosnan ku ta pasa ta un ròl ku bo ta hasi, bo ta e no ta e no ta abusu di bèrdat. Pero bo mester a haña, mester a haña e sí, e permit sí pa bo por a hasi eseki persona. Ok. Um, un, un otro cos cu mi sa nota tambe, hopi bia, um, dor cu, cu, cu Rob Flores Oficina ta den Punda, anto hopi bia mi ta mira scenarionan, vooral bou di hobennan. Por ehempel, bo ta haña e hopi muchomber cu, um, ta cu, ke men, e e ta e ta kue e muchu muhé brasé di tal forma ku un dado momento e muchu muhé ta bira manera den un gara. Anto tin ora e ta sunchi e òf e ta a hasi tu kosnan kuné. Sí, anto bo ta bo ta mira ku e muchu muhé ta puta moda di sal pasobra por ta e no gusta òf por ta no ta e forma ku e ke wòrdu tratá. Den e tipo di kosnan asina ke kiko Abo por bisa na na e muchuenan hobennan ku bebé kosnan ki ta pasa ku nan ta laga e gainan trata nan di un forma sin puntra, sin para ketu, pero ku ta hopi bia ami ta bisa bergonsoso pa mira un gai ku ta bisa bo ku e gusta bo, ku e stima bo, pasobra awendia masha liennan ta stima, ta hasi asina ku bo. Anto sin bo konsentimento ke men hopi bia ranka bo manera ton pida kos bo ta anto tin tin muchu wenan ta take it gewoon as dat is being man he is a man i nan ta e kos ta sinti mi ta kere ku Dios ta bisa mi ta kere ku e manera ku nos ta lanta hoben tambe ku mucha tambe ta Un hende hòmber mester ta un tiki mas machu, mester ta aseptif, mester ta, anto mi ta kere einan, anto un muchu me mester ta obedient. Bo sa? Mi ta kere einan ya kaba e problema ta sinta ku esei no tin nada di aber di ta hende hòmber òf hende muhé. Un hende muhé tambe por ta dominant òf por ta sigur di su kosnan, esei no ta si bo hende hòmber òf hende muhé òf femenino òf, bo sa? Mi ta kere einan e kos ta sinta ku tin ku siña. Mucha en general e mesun señalnan anto e mesun como se dice cu nan mes ta comprende nan mes limitenan. Pues pa importante pa tur dos banda pa di prome e persona cu ta haci e acto sin consentimentu tin cu cuminsa reconoce cierto señalnan. e mester ta consciente cu si un hende ta, esey ta un cos hopi hopi importante na conocimento, si un hende ta keda ketu of no ta echt bisa si of e no ta mustra bo cu e señal cu hey mi ta gusta e cos aki pero e ta freeze of e ta keda mane ketu, abo como persona tin cu reconoce esey unda bisa mane ah no warda segun mi e no ta gustando e cos aki, anto di otro banda e persona cu nan ta haciela cune Tambe por bisa, Hey, bo sa, mi no ta gusta e kos aki mashá, por ta nos por djis tene man òf por ta nos por djis hasi tal i tal kos. Kima e bisa kiko sí bo ke, e tipo di kosnan asina. Pero mi ta kere vooral e señalnan ta importante pa hende kuminsá siña anto ta konsiente di dje. Mi tin un par di señalnan ku mi ta kere ku bo sa ku ta importante. Kiko bo ta ban e señalnan? Bo ta kere e falta di manera bo ta bisa, e falta di komunikashon di e much muhé hopi biá ta pone ku e much hòmber ta pensa, Ai, ta esnan nan gusta, pasobra si ta ai bo ta tende e much hòmbernan ta bisa. No, ta esnan nan gust'é, ta e style nan bo bo gusta pa bo trata nan. Pero hopi biá ami ta bisa, si e hende a bisa, si e hende a bisa bo ke gusta e style ta otro kos, pero si e hende no a bisa bo kon bo por sa ke ku ta ser ki e style? pues mi ta mi ta kere ku e problema no ta sintá na e komunikashon di e persona pero mi ta kere e ta e ta falta di e persona mi ta kere ta mas ku nos ta asumí sierto kosnan mi ta kere ta e falta di komprondé ku si un hende no bisa sí òf un hende no ta duna señalnan positivo esei ta un no bo debe tum'é komo un no pasobra duda ta no. Te mami ta kere einan e kos ta sinta ku tin señalnan anto tin tin komunikashon ku si un hende bisa nada hopi bia ta pasó e no a gusta e kos pero e no ke hurt bo feelings kman e no ta bisa bo no. Einan e kos ta sinta pasó un hende ku laga bisa si un hende bin brasa mi na un manera ku mi no gusta anto mi no ke um um um hurt e hende su feelings um mi no ke laga e laf foral den hende mi no ta bai bisa el na e momento ei. mi comunicacion ta keda limita, pasobra mi no ke pa e hende keda laf den otro hende. Mehor mi aceita e cos. E otro hende cu ta haciendo e acto mester ta mas consciente cu e cos cu e ta haci ei, e tin cu check e body language di e persona of e manera cu e ta keda ketu anto si e no ta gusta e cos. Anto einan e cos ta sinti mas Kua ta e siñalnan ku tin ku para ketu riba dje? Ku ta importante pa para ketu riba dje? Bon, bo tin siñalnan.